imi tennam ih azul fell-akent azul fell-awen hadi meɛna tfeqɛet ara juste pour faire de l'ambiance et c'est une vérité yani les pays avancés akiki akiki selleɣ nekkini bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs Imi tennam ass-agi, ass-agi a Leqbayel d ayen nniḍen. Ad t-nerr ciṭuḥ ar rriwayat, timucuha, timsefra, les mots de piège. Ass-agi ad t-nerr ar les mots, les mots rapides de la langue de Molière, Molière, la langue française quoi. Ah, imi tennam ah, ad nezwir ad nezwir itagi tidak ni akk ẓad amek s teqbaylit parma kam tin i iɣenna takfarinas mu nedrega nedduga nedduga netta stiḍan d d ispanyol neɣ d acu ta mu nedrega nedduga neɣ tin akken ya asam sam ad sendu iɣir Yes, nsiɣ imi ay neddu. Thank you. Ad s-neddu i ma ahat. Ih, daɣ tin akkenni aṭas i yelhan. Light Tom T-shirt, Light Tom T-shirt, Garlic, Garlic s l'anglais, ha? T-shirt d Garlic i s-qqaren imi tennam tagi diɣ c'est un jeu de mots rapide. Question plus réponse en français, ha? Kabila no lak la nabilo?

D acu yeswa weɣyul daxel n umdun neɣ daxel n ugelmim? Aɣyul yeswa aman. Voilà, ma t-id-tiniḍ rapide, c'est pas facile yeɛni ad tt-id-yaf bnadem. Kabila no la klanabilo. Ad d-nernu tis snat. Verna pardos kokaptitos. Ma tessineḍ ad di Spanyol. Ver la paz dos cocaptitos. E eh, si kifkif. Ver la paz dos, ijermaḍ ur yesɛi ara iɣes. Coc, coc, ayaziḍ, apetitos, yesɛa iɣes amecṭuḥ. Ver la paz dos cocaptitos. Ver la paz dos coc apetitos. Ad d-nernu yiwet s teqbaylit, sakigi dɣa d tamsefrutt, c'est un piège. Yiwen n kunac maku yesɛa tnac n snakwana, d netta meqqar, sɛa waḥed trente ans neɣ acu, neɣ acu yesɛa, neɣ lweqt-nni trente ans neɣ vingt-cinq ans. Inak i awen-d-nniɣ tamsrut anwa ara tt-id-yessrun, dɣa nezzi-d akk akk-agi yiwen yiwen, yiwen yiwen ssma ad d-ɛeddiḍ akk-agi ad k-tt-id-iniɣ, ma tesriḍ-tt-id iluqen acu akken tura k-yefka amergu neɣ d acu, neɣ ifek yiwet teqfet. Ixemmak-agi inak, afus-is deg ufus-inu d amegray aɣyul, d acu-tt?

Afus-is deg ufus-inu, d amegrayeɣ yur d acu-t. Imaginez-vous, tnac n sna rebɛa, ulac wi tt-id-yessefran. Aḍaf inek, afus-is deg ufus-inu, d amegrayeɣ yur. Yefka-ak-d question plus réponse. Afus-is deg ufus-inu, d amegrayeɣ yur. Afus n umger deg ufus-iw. Afus-is deg ufus-inu, d amegrayeɣ yur. Afus-is deg ufus-inu d amegray aɣyul. Ma d tayeḍ sliɣ-tt iḍelli ar yiwen c'est un african l'afrique l'afrique-agi l'afrique-agi neɣ l'afrique iberkanen kerheɣ ad d-iniɣ nnager-agi Akka, d iberkanen d aya. Voilà, d aras-nwer normal. Akka i dɣ zzin-as-id waḥed tilawin, lijjan, irgazen. Dɣa yenna-yasen-id, ixdem-asen-id akka agi. Dɣa agi dɣa un fransi, Camerouni dɣ, neɣ c'est un Guinien l'essentiel, neɣ Nigeria. Yenna-yasen-id, Un homme et une femme enfermés dans une maison, dans une chambre, la bougie allumée. Argaz d tmeṭṭut enfermés daxel, daxel uxxam, euh, axxam yeɣleq akk, daxel texxamt, tacmuɛt tecɛel. Enfermés dans une chambre,

Ils inventes li les grandes puissances agi civilisées d tinventiyen d lmux-nsen ur yecɣil ara d lecɣal-nni, lecɣal-nni yella yella, surfet-iyi ad s-tqabel, lecɣal-nni yella yella, yella yella c'est naturel, d Rebbi i d-yefkan lecɣal-agi, Ih, awer mmuxxen ur ttxemmim ara ɣef ccɣel-nni, leur concentration après ad truḥ ar l'invention neɣ ar la création neɣ anda ẓran yani al ixtira neɣ al iktichaf neɣ ar unadi neɣ wi, nekkni dagi d-yemmummex lecɣal akk-is yuɣal d aṭṭab akka i k-in-afla, balak a ddin yemma-k a.